Ivai mhuri yezimbabwe kune vari kutiona zuva ranhasi eh, nhasi e, tauya nenyaya yakanaka as you can see pasaidi pangu ndine munhu muenzi wandasangana naye ndikati aiwa madzibaba nores tichimbomirai timbokurukura timbonzwa kuti zvakamira sei because ndakanzwa kuti kune nyaya yekuenda kumozambique anyway regai ndisatore mukana wekunyanya kuvatorera mashoko ekutaura vatiudze kuti zvakamira sei kumozambique muri kumbofambira nyaya dzei uye nyaya dzenyuchi nyaya dzemakudo nyaya dzerukavo dziri kungotaurwa chimbotipai ruzere aya ndoti makadii mhuri yezimbabwe mose stand mazibano rest shamu yemuroyi 21 was power shamu yemuroyi ini makauya kwandiri moizveni mona kune muroyi mukuru wevaroyi right ndiri kuona kumozambique tete wandikuona kumozambique vazukuru vaiuya vachichema kuti ha chimbosvikeyo kwedu vari kuwanda vachiwandira vachiuya kuharare chimbosvikeyo kuno ndisaka mawanda vandataa kusimuka ndakuenda kumozambique ndichange ndiri mozambique nguva yakareba ndichenge ndiri mozambique nguva rimwe zvekuti vamwe chamboti donzei donzei donzei ndiri kumozambique zvekuti vava kuchema kuti ari mbavha dzanetsa varoyi vanetsa ndakati hauraiti rege ndiuye timbogara pasi nenzvimbo yemumozambique momo timboona kuti zvinombofambiswa sechi chinoitika ndosiyawo ndawaitawo pandokwanisa here kuti ndiwabatsire kumatambudziko emudzimba nekuroyairoiwaya atikuuya Alright. Ah, mufaro wangu kunzwa kuti madzibaba ma maybe rega nditaure nechirungu ndichiti madominator to the extent yekuti maakusvika kunana mozambique kunze kwenyika even masocial media kwese tiri kungodziwa kuti madzibaba norest shamu yemuroyi sa mungada kunatsa kundi kubuditsira ungava mhuri yezimbabwe kuti vanatsa kuona kuti munobata sei mumatare enyu zvakamira sei kuti Abirwa anodzoserwa zvinhu zvake vane mamarriages avo ari kumira zvakanaka ipapo natsai kuti tsanangurira tinzwe kuti muri kunobata ripi basa kana ingava isusu vari kusara muzimbabwe tinokutsvagai tichiziva kuti tiri kutsvaga tichibatsirwa kusvika paa right inini ndine mushonga wandinawo nawa ndini mhando imunamato imushonga yandinayo futi okay munhu ari kutaura kuti mudzimai wake ari kuti achipfambi inini wandinawo inini izvozvizvi ndokuti haatomboti chihure chacho ndinowerowa ari kuti hazvichooneke haatosangane nemumwe murume ndowekutanga wechipiri ndewekuti mbavha yekutaumira ndimbavha kati ndabirwa mumba ndabirwa mota ndabirwa chii ndozvinoonekwa mazuva ano nekuti ndinorikavha ndinoita kuti mazuva ano ndipenyu chi nditumire munhu ndinewekutoti munhu haachopinde kuuya kuzoba kutogarwa kachokudzivirira Waya vakabirwa waya kudhara havasi kuziva kuti zvofamba sei ndipo patotadza nyuchi takutumira nyuchi kumarikava tatuma vakomana mm. vakomana vangu varotoa kuti vakomana imbi ichiende kubasa vakunonorikava okay okay okay ah, pane pamasirira eh. parukavo ndakambonzwa nyaya idzodzo ndine mavideos enyu andati sanganei neakawo akati wandei ipapo pakamira sei pabatei futi panyaya yerukawo mm. ndine rukawo rwekuti munhu akarara nemudzimai wako okay. anonamira alright, alright.
kudhara vanhu vakadzi vakuziva zvekuti ukasirwa banga wakarivhara wazviloka vakadzi vangwara izvozvi ndane imwe nyu mishonga yerukawo yandinayo kuti ndine wehoyo ndine rweruwari okay. wekuti mudzimai haachioni ndine wenyoka kuti munhu adangoona nemudzimai wako nyekeza musango pai pamubhedha pai anoona nyoka ndine nyaya dzakawanda nyoka yeku yakanyoza kumwe kaitwa karoi yemunhu aada unorara nemukadzi wake wemunhu pamubhedha paparazi akaona nyoka yakaungana inenge iri menyu nyoka inenge si nyoka diki kuti mega mada kuiuraya muchiona kuti nyoka yaiurayika zvanga muda kuita muchaita hapasisina
icho mhuri yezimbabwe munenge muri kuzvinzwira hanzi zvoni zvese zvamunoda madzibaba noresti munhavo mavo vanazvo saka chititsanangurirai mafambiro amuri kunoita kumozambique Mazuva amuri kuenda matsanangura kuti mune mazuva akati kuti muriko. Muchange muchisvika rini kuitira kuti vazukuru vakakumirirai ikoko vazive kuti tichatanga kutsvaga madzibaba anorest musi wakati. Kubva mu 10 May mangwana. 10 May mangwana yes. Kusvika musi wa 28 May ni ndiri Mozambique muchimoyo. Manika sorry, ni ndiri Manika. Muchimoyo ni chapinda asi Manika ndi mane ndiri ndiri Manika ndi mane ndiri. okay okay okay eh. oh, muri kuzvinzwira mozambique maitirwa nyasha manzwirwa nyasha sekutaura kuri kutaura madzibaba norest vachange varimo mumanika kubva musi wa 10 may kusvika musi wa 28 so kuratidza kuti mwedzi wese vane vari kuda mabookings vanokubatai vachakubatai panhamba dzatichaisa ipapapa munovabata monzwa kuti munoita maarrangement akaita sei but eh, vari kuda kunzwisisa zvakawanda ndinokurukudzira kuti vabatei tsvagai matestimony because matestimony ndiri kuaona ndiri kuaona nyaya dzedzimba idzimba idzi dzanyakuparapara ndiri kudzora uyaya kuti ati aendwa naye hakuna murume anoita randadzuke kumba kwemhuri yake asi nyaya yekuti mudzimai pamwe une zvauri kuita zvinoti baba vabude panze kati baba mune zvamuri kuti mai vabude panze zvii izvozvo ndiri papi kutoratidza savanhu kuti vagare mune zvakanaka sematangiro angaita sei avakangoita ah, zvekuti munoreva kuti munhu murume wake akaenda namarwei atoenda zvamuchose zvekuratidza kuti imba hapasina vatakura zvinhu zvavo murume anozongotakura kabhegi odzoka kwawakambotanga sei
kuko vakambotanga vasingawirirana vasikazivani vasikazivani kubva kwazivana vakawirirana kukasvika vagarisana zvakangofanira izvo anoenda akachidzuka ashanya kushanya kwaita uko eh, kushanya ava mai wakana wauya kuno ati baba kana wauya kuno achida mudzimai auye irimoti one day yangu inino ndoziziva kuti ndozvishandisa ndoita sei munhu achitodzoka achidzoka Eh, muri kuzvinzwira. Eh, ngatidzokere futi pakubirwa because vanhu tiri kuita machallenges ekubirwa ende nyaya dzekubirwa dziri kuwanda ipapo natsai kutsanangura mutsindidze kuti makudo nyuchi nekusatobirwa zvachose zvinhu zvenyu zvinoda nguva yakadii tomboti munhu aita asangana nemi awanana nemi maita maybe matare manzwanana kuti zvinhu munhu abirwa What's the procedure? Time yakareba sei yekuti munhu achitanga kuona kuti zveshuwa madzibaba norest vapindira munyaya dzangu? Nyaya iripo ndeyekuti mishonga yangu iri paprocess yangu ikosi yemushonga mm-hmm. ndiona kupa zvinhu zvekuti izvo zveeastern eastern izvo zvezvi zvinoona padambudziko mangwana but zvaita zvangu ndiri paseven days pakugadzisa nyaya dzangu paseven days ndinapedza dii okay okay ukaona kusere ku seven days aramba kati muroyi wako pa seven days aramba kufa haa kunyemba chero kuti tiye chimbokavanaka yekamukati achibhaka achavhika obodona obodona eh. so i think inyaya yakanaka inyaya yakanaka varoyi gore rino I'm very sorry. Ndokuwa yakutotendeuka kana kuti mototanga vakubraibai ko ivo unobvuma here kubraibwa nevarokana iwana waziva kuti mozambique ka eh. ndokunobva mishonga yeuroyi wana vanoda unoromba kumozambique indiona kuvaroyi wacho kunobva mishonga yacho inonzi ninga kana unoromba kumozambique ninga kana kunodaiso kumozambique ini ndikuwa ndiri kuenda ikoko ndawachiti gainini wacho inini 21 horsepower shamu yemuroyi shamu yemuroyi aiwa ane nzeve azvinzwira vazvionera madzibaba anorese nhamba dzavo torai ipapa mukurukure navo munzwisise kuti zvakamira sei mozambique vachange variko but hazvire kuti vari kumozambique vari kuzambia marondera mheno harare kupi vabatei nekuti vanobatika muite maappointments maone on one navo munzwisise kuti mungabatsirwa sei mumatambudziko amuri kusangana nawo